Sa i'n credu fe wnaeth erioed fy nharo fod fy mywyd priodasol yn ormesol. Priodon ni ar ddechrau'r saithdegau yn nwyrain Llundain, ac roedden ni'n rhan o eglwys â gwerthoedd traddodiadol iawn. Yn ôl y disgwyl ar y pryd, fe wnes i roi'r gorau i'm swydd a magu'r plant tra bo fy ngŵr yn gweithio ac yn llwyddo yn ei yrfa. Roeddwn yn hapus i wneud, ac roeddwn i wrth fy modd yn magu ein pum plentyn. Wedi i'r plant dyfu i fyny a gadael y cartref, fe ddechreuais i deimlo fy mod wedi cael fy ffrwyno. Roeddwn i wir eisiau gwneud rhywbeth drosodd fi fy hun. Roeddwn i'n dymuno defnyddio fy menydd eto ac ail-afael yn rhai o'r sgiliau roeddwn i wedi dysgu pan oeddwn i'n iau ac yn gweithio mewn swyddfa. Dechreuais i weithio ddeuddydd yr wythnos i elusen leol a oedd yn cefnogi pobl ag afiechydon terfynol, a'i helpu gael gafael yn y budd-daliadau a'r gefnogaeth sydd ar gael iddyn nhw. Fe wnaeth i mi deimlo'n ddefnyddiol a rhoi boddhad mawr i mi. Roedd fy ngŵr yn ei gasau. Roedd e'n dymuno fy mod yn aros adref a mynnodd nad oedd angen i mi ennill arian, gan ei fod yn ennill digon i'r ddau ohonon ni. Ffoniodd fi yn gyson Ni anfonodd negeseuon testun ataf trwy'r dydd pan oeddwn yn y gwaith. Mynnodd fy mod yn gwneud cymwynasau fel codi presgripsiynau a oedd yn gofyn i mi adael y gwaith yn gynnar. Byddai'n mynd i dymer ofnadw pan p'un a byddwn i'n gwneud fel y dymunai. Cwynodd wrth ein plant fy mod yn ei siomi. ac yn eu siomi nhw drwy beidio bod ar gael iddyn nhw bellach. Byddai'n cwyno pe bawn i'n deg munud yn hwyr a dechreuodd troi lan yn y maes parcio ar ddiwedd y dydd i sicrhau fy mod yn dod yn syth adref. Un diwrnod, fe wnaeth ynghloi yn y tŷ i'm hatal rhag mynd ar ddiwrnod ar gwrs hyfforddi. Roedd ffrind i mi yn bryderus, ac fe'i helpodd fi i ddeall nad oedd hwn yn ymddygiad arferol mewn priodas, a chyfeiriodd fi at Restored. Rhoddodd eu hadnoddau nhw yn nerth i mi gael cymorth a chwnsela. Rwy'n dal yn ceisio dod i delerau â beth mae hyn oll yn ei olygu ar gyfer fy nyfodol i, ond nid wyf ar fy mhen fy hun ar y daith hon bellach. Arglwydd, yr wyt wedi chwilio a'm adnabod. Gwyddost ti ba bryd y byddaf yn eistedd ac yn codi, yr wyt wedi deall fy meddwl o bell. Cymerodd Debbie amser i sylweddoli beth oedd yn wir ddigwydd yn ei phriodas. Roedd y newidiadau'n fach ar y cychwyn, Nid oedd hi'n disgwyl dim a oedd yn wahanol i'r patrwn arferol o fywyd teuluol Cristnogol. Y gwir yw, doedd ei gŵr ddim am iddi fod yn unigolyn, yn meddwl drosti'i hun, roedd am ei rheoli hi bob cam, roedd gwneud penderfyniadau yn annibynnol iddo a gweithredu hebddo yn fygythiad iddo. Roedd ei ymddygiad o aros amdani yn y maes parcio i sicrhau bod hi'n dod yn syth adref o'r gwaith yn rhybudd clir iddyn nhw fod rhywbeth o'i le. Felly, fe wnaethon nhw helpu a chyfeirio Debbie i'r cyfeiriad cywir fel y gallai ddod o hyd i'r rhyddid i feddwl drosti ei hun, sydd yn rhodd gan Dduw, unwaith eto. Dduw cyfiawnder, helpa ni fod yn effro i'r arwyddion bod rhywbeth o'i le yn mywydau ein ffrindiau, cymdogion a'n cyd-weithwyr. Helpa ni i glywed pan nad ydyn nhw'n siarad, a'u syniadau a'u barn a'u hunain. Rho'r nerth a'r doethineb i ni leisio ein pryderon. Amen.